Bon dia, un felis diadomingu i Dios bendishoná boso rikamente. Esaki ta e sèrbishi di Iglesia Rivers of Living Waters. Ami ta bo sirbidó Jean Pierre Evans. Ke manda un saludo pa nos pastor Anthony Laclay y pastora Evelyn. Y tambe un saludo ta bay na tur nos miembronan di Iglesia Rivers of Living Waters y tambe tur esunnan cu ta den nos sintonia. Laga nos habri den oracion. Señor Dios, nos ta gradecé bo pa e mainta awor, Señor. Nos ta yama bo danki. I nos sa, Señor, cu ta bo ta e Dios Todopoderoso, Señor. P'esei awor e mainta nos ta pidi bo, Señor, pa laga bo Palabra, Señor, penetra den nos curason, Señor. nos mi ta deklará, Orea i kurason habrí, Señor, pa Bo palabra. Bendishoná tur esunnan ku ta skuchando na e momentunan aki i tur esunnan tambe, Señor, ku lo bai skucha e ripitishon di e programa aki, Señor. Kaminda nan ta, Señor, a Bo bendishoná nan, a Bo kuida i protehá nan. Tur esaki nos ta pidí Bo den nòmber di Bo Jesucristo. Amèn. Rumannan, un bon miniá trobe den e servishi di Rivers of Living Waters Ministries. E título di e mensahe awe ta Pidi loke bo ke i haña loke bo tin mester. Pues, pidi loke bo ke i haña loke bo tin mester. Laga nos habri den e versíkulo. di Hechosnan tres versíkulo unu te dies. Mi ta ripití, Hechosnan tres versíkulo unu te ku dies. E ta bisa asin akí, Awor Pedro i Juan tabata bai tèmpel tres or di atardi. e ora di orashon, i un hòmber ku tabata lam for di den barika di su mama, asina ku e mester a wòru kargá, nan tabata pon'é tur dia na e porta di tèmpel ku ta wòru yamá Bunita, pa pidi limosna na esnan ku ta drenta tèmpel. I ora ku el a mira Pedro. I Juan ta bai drenta tèmpel, el a pidi un limosna. Versíkulo kuater, I Pedro huntu ku Juan a fiha su bista riba dje i a bisa, Wak nos! I el a fiha su atenshon riba nan sperando di risibí algu for di nan. Ma Pedro a bisa, Plata i oro mi no tin, ma loke mi tin mi ta duna bo. Den nòmber di Kristu Hesus di Nasaret, kana. I el a kohe i el a kohe na su man drechi i lant'é, i mesora su pianan i su ènkelnan a haña forsa. i el a bula lanta, para i kuminsá kana. I el a drenta den tèmpel huntu ku nan, i tabata kana i bula i alabá Dios. I henter e pueblo a mir'é ta kana i alabá Dios, i nan a rekonos'é komo esun ku tabatin kustumber di sinta na e porta bunita di tèmpel pa pidi limosna i nan a keda asombrá i strañá di loke a sosodé ku ne. Rumannan, e versíkulo aki ku mi a kab'e lesa ta hopi profundo. I kasi sigur boso a yega i tende kaba. Nos ta bai bek. Akinan nos ta mira ku Pedru i Huan tabata bayendo tèmpel pa orashon. Orashon, rumannan, komo kristian nos ta hasi tur tur dia. Beibel ta siña nos ku orashon ta hala nos mas serka Dios. Esaki ta pa nos komuniká ku Dios. Den orashon nos ta pidi Dios lokual nos ke i Dios tambe ta instruí bo den lokualnan ku bo tin ku hasi. Den e porta, Pedru i Huan ta topa e persona ku tabata lam. E Skritura ta bisa ku e tabata lam for di den barika di su mama. Aki e outor, e apòstel Lukas ku a skibi e buki aki, ta indiká ku e persona ta lam for di dia el a nase. Rumannan komprondé ku ora ántes, ora e persona ta lamfe ora el a nase, bo no por kana mas. Laga bisa si ta un aksidente el a haña, anto e ta e ta rekuperando, por ta den momentunan aki e no por kana, pero aki por ta un luna, dos luna así e por bin kana. Awendia nos tin teknologianan ku si por por putra hende kara pero e tempu aya rumannan no tabatin e teknologia aki ke mehen di tur hende ku ta wak e hende lam ei ku sa ku e ta. ku e no por kana i ku ta for ku ta la nase lam sa ku yun hende no por hasié kana esei ta un punto importante aki e persona lam ta puntra Pedro i Huan pasen do Pedro ta bis'é. Cu ni oro ni plata mi no tin, pero loke mi tin mi ta duna bo. E versiculo aki ta mustra nos cu e hende cu ta lam aki e ta mescos cu nos, e tambe tin su necesidadnan y e tabata pidi sen pa cumpli cu e necesidadnan. Ruman, na e senario aki nos komo kristian tambe ta pasadó di dje tur dia. Awe bo a lanta, kiko bo a pidi Dios? Natural bo ta pidi Dios pa bo nesesidatnan, di bo famia. i tambe pa nesesidat di otro rumannan. Bo ta hasi orashon pa hendenan ku bo konosé i entèrsèdé pa nan. I tambe bo ta gradisí Dios pa lokual e ta hasi pa bo i pa tur otro hende ku bo a entèrsèdé p'e. E diferensia si ta, rumannan, ku nos ta pidi Dios pa nos nesesidatnan den orashon. I nos sa tambe ku nos tin ku warda riba dje. Di testimonionan ku nos sa ku nos a skucha den templu i ku nos mes a pasa dor di dje, nos sa ku Dios ta un Dios fiel. E ta kumpli ku su promesanan i ku e propósito ku e tin pa bo.

Pues, Dios ta ta ta scucha nos. E ta scucha nos den oracion, rumannan. Nos ta sigui. Pedro i Juan tabata na caminda pa e tempel pa oracion. Mescos cu nos ta hasi oracion tur dia, Nos ta suponé ku nan tambe ta bai tèmpel tur dia pa hasi orashon komo hendenan ku ta sigui Kristu, komo kristian. Nan tabata disipulo di Kristu Hesus. Meskos ku ami ku bo. ku tambe ta disipulnan di Kristu Hesus, nan tambe a pasa den kosnan, den atakenan, pruebanan, den tentashonnan. Pero apesar di esei, nan tabata dediká na e trabou di Señor. Nan tabata bai tèmpel tur dia. P'esei mi ken enkurashá boso, aunke nos ta den pandemia, tin kaminda nos no por bai iglesia, pero tur dia laga nos hasi orashon rumannan, meskos ku Pedro i Pablo tabata bai tur dia e tèmpel. e tempu ya. Komo kristian nos a kis di buta nos pensamentunan, akshonnan i nos kerementu den Kristu Hesus. Nos ta kana den Kristu Hesus i nos ta purba tuma nan. Aunke nos no ta perfekto, di ta manera Kristu Hesus, pues perfekto den tur kos. i na mes momentu purbando di gana e bataya di tur e tentashonnan ku ta bini riba nos. Sigui hasi orashon, rumannan, i laga nada stroba bo. Rumannan, dikon orashon ta importante? Dos Krónikonan Shete djes kuater ta bisa, mi ta ripití, dos Krónikonan shete djes kuater, Si mi pueblo ku ta wòrdu yamá na mi nòmber humiliá nan mes i hasi orashon i buska mi kara i bira for di nan mal kamindanan, e ora ei lo mi tende for di shelu i lo mi pordoná nan piká i kura nan tera.

E hende tabata lam for di den barika di su mama, anto nan tabata kargu'é bin buta einan pa e por pidi limosna nèt na e porta di e tèmpel. Kimin tur dia e hendenan aki tabata bai einanan, pasobra su nesesidat tabata tur dia rumannan. Awor e señor aki ta sintá na porta di e tèmpel, i el a rekonosé Juan i Pedro, i e sa ku nan por yud'é. Pasobra den e den Hechosnan tres tres ta pará skirbí, I ora e era el a mira Pedro i Juan ta bai drenta tèmpel, el a pidi un limosna. Nos sa rumannan tin bia nos ta kana un kaminda i nos ke puntra un hende algu. Por ta nos ta puntra un hende un direkshon. I hopi bia nos ta ripará nos no ta nos no ta puntra kualke hende, nos ta puntra un hende spesífiko. Awe dikon esei ta sosodé? Dikon nos ta kis e hende ei? Pastor Romana ta e Spiritu Santu ta guia bo pa e hende ei. Dikon? Paso e Spiritu Santu sa ku e hende ei e por yuda bo. Asina tambe Romana, e hende lam aki a aserka Pedro i Juan, paso el a mira den nan ku nan por yud'é. P'esei Romana, Nos ku ta kristian, nos tin ku keda hasi orashon, nos tin ku keda kana e kaminda den Kristu. Pasobra kanando e kaminda ei, na bo akshonnan hende lo ripará ken bo ta. Manera Beibel ta bisa nos semper, hende lo ripará e kalidatnan di Kristu den bo. Den Hechosnan tres kuater, Hechosnan tres kuater, Pedro ta bisa e hendenan, Wak nos, i lokual Beibel ta bisa nos, ku ora un hende a wak bo, e mester por mira e Kristu den bo. Amen. Lokual ta importante pa nos komprondé di e versíkulo aki ku Juan i Pedro ta pará kla pa drenta e tèmpel. Aki ta un punto krusial, rumannan, pasobra nan tabata tin ku bai hasi orashon. i nan tabata tin un sita kaba pa bai hasi e orashon. I awor e hendelam a para nan. Lo mi lo mi ke puntra bo awe ainda, ki desishon abo lo tuma? Lo bo a bisa e hendelam aki, Mi ta bin bèk despues di orashon pasobra mi mester bai hasi orashon wòrdu aki? Òf lo bo a atendé na e mes momentu ei? Rumannan Pablo i Juan ta kana ku Hesus, i nan ta wòrdu dirigí pa e spiritu santu. I e spiritu santu ta guia nan kiko nan tin ku hasi. Rumannan, e spiritu santu ta guia bo, i tin kosnan ku ta na e momentu ei bo mester hasi. Tin sakrifisionan ku bo tin ku hasi. Anto bo mes ta pasando dor e kosnan, Beibel ta siña nos, buta e kosnan ei un banda i atendé e lokual e spiritu santu ta guia bo. I esei Pedro i Juan a hasi. Nan a atendé ku e hòmber mesora. I un kos mas nos ta lesa, ku e hòmber ki tabata pafó di tèmpel. Ke ki sa ki ta nifiká rumannan? Ku ora ku nos tin ku yuda un hende, nos no tin mester di yud'é ora e ta den iglesia. Ora e ta pafó di iglesia tambe nos mester yud'é. Nos mester yuda tur hende ku tin nesesidat, i unda ku nan ta. Amen. Si nos mester duna un hende un palabra, por ehempel, si e ta den un supermarket i e aserká bo, pasobra bo komo kristian, rumannan, hende ta aserká bo sin nan konosé bo. Si un ruman aserká bo, si un hende aserká bo, por ta bo no konos'é, pero sa semper pa dun'é e palabra. pa papia cu ne, pa testifica cu ne y mostr'e y papia cu ne over di Cristo Jesus. Papia cu ne ki Cristo Jesus a haci pa bo den bo bida. Paso sin bo sa, e locual bo papia tin un influencia grandi riba dje. Mescos cu e locual cu mi ta bay lesa awor aki. Laga nos bai Hechosnan tres, seis. Ora e hòmber a aserká Pedro pa un limosna, Pedro a bis'é, Plata i oro mi no tin, ma loke mi tin mi ta duna bo. I Pedro a bis'é orai, Den nòmber di Kristu Hesus di Nasaret, kana! Aki rumannan, mi ke pa boso kòrda e predikashinan anterior ku nos tabata tin. Kaminda nos ta prediká ku Dios no ta duna bo loke bo ke, pero e ta duna bo loke bo tin mester. Akinan, por ehèmpel, e hòmber a pidi pa un limosna. Anto Pedro ku Pablo a bis'é Mi no tin plata ni oro, pero esaki mi tin pa bo, i lokual a haña tabata muchu mas ku e plata i oro, pasobra bo a saná. I ora e persona ku a wòrdu saná, kiko a pasa despues? Lokual nos ta mira ta, cu e persona aki a wordo salba tambe. Pasobra den e versiculo ta para sciribi cu ora el a wordo sana, el a lanta para, el a bula na haltu y cana drenta e tempel huntu cu Pedro y Juan. Esey ta nifica. ku la drenta e tèmpel pa bai skucha e palabra di Dios. Ki mester la wòrdu saná i la wòrdu salbá. P'esei, rumannan, tin bia nos ta wòrdu guiá dor di e spiritu santu pa hiba un palabra, p'or ta e ta chikitu, pa un ruman. Ma nan, nos no mester pèrdè di bista e enbergadura ku e Palabra ei tin, kon chikitu ke por ta. Pasobra ta nos ta lesa, nos ta siña den Beibel tambe, Abo tin ku hib'e Palabra, pero Dios ta esun ku ta habri e persona su kurason i anda. E ta laga e Palabra toka e kurason, toka e persona i. Esaki nos tin ku hasi semper, nos tin ku hiba e palabra. Anto di eksperensia i di testimonionan ku mi sa tende i nos komo kristian tambe ta eksperensiá, ku tin biaha un palabra chikitu bo ta duna e persona i e persona ta bai kuné. I por ta despues di un luna òf dos luna òf tres luna Bo ta mira ku ata e persona den bo iglesia. Anto bo ta puntra bo mes, Ki mishi e persona ei den iglesia? Eigentlek tin bia komo hende nos no ta ni paga tinu, nos no ta ni kòrda mes mas ku nos a duna e persona ei un palabra. Tempu ta pasa, pero rumannan sa ku Dios. tin su tempu, i den su tempu e ta hasi e kosnan ku e tin ku hasi. I di repente ata nos ta wak e ruman na un iglesia, òf ata nos ta topa e ruman, anto e ruman ta bisa bo, Danki pa e palabra ku bo a duna mi, pasobra awor mi tambe ta sigui Kristu. Anto esei ta e lokual nos mester hasi komo kristian. Akinan nos ta wak meskos ku Pedro. I Juan a duna e hende, e no, nan no a duna e hende lokual ku e hende a pini pidi nan, nan a duna e hende lokual e hende tin mester. Asina tambe rumannan, semper laga bo kurason guia bo. pa e palabra cu bo tin cu acerca un hende. Tin bia unda ni palabra, tin bia e hende ta mira con bo actuacion ta. Anto yo rei esey ta trece na Cristo. Amen? P'esey como cristiano, rumannan, laga nos ta atento. Y si nos mester yiba un palabra, laga nos yib'e. Tin bia bo ta sinti bo inconfortabel, pero haci locual Spiritu Santo guia bo. obedesé e Spritu Santu e palabra i pa e palabra dirigí nan pa aseptá Kristu. I kòrda tambe laga bo akshonnan mustra ku Kristu ta den bo. So komo kristian nos mester laga mundu. Rekonosé ku nos ta kristian. Rumannan, lokual nos a mira awe ta ku nos por pidi Señor nos deseonan, pero sabi ku e ta duna lo nos e lokual nos tin mester. Nos por ora na Señor. pero sabi ku e lokual ku e lo duna bo ta mas grandi ku e lokualnan ku bo ta pidié. Dios a primintí nos ku e ta hasi kosnan grandi, pero un kos si, rumannan, nos tin ku warda riba dje. Yara nos ban bek den e versikulo ku mi a lesa, kaminda ta bisa ku e hende tabata lam for di nasementu. Ke men, e hende ei a biba henter su bida lam. Tur dia e tabata bin, nan tabata bin tresé na e porta di e tèmpel. I despues di vari, despues di hopi aña despues ku Pedro i Juan a pasa e ibandanan, el a wòrdu saná i liberá. P'esei, rumannan, awe mi yinta, mi ke bisa bo, si bo ta warda riba algu ku bo a pidi Dios, warda ku pesenshi, pasobra meskos ku e hòmber lam ku despues di años, a wòrdu saná i salbá, abo tambe bo bendishonnan lo bini pa bo. E lokual ku Dios a primintí wòrdu rumannan, nos ta sirbi un Dios fiel, un Dios ku ta kumpli. Pues mi ke pidi bo rumannan aweminta, warda ku pasenshi pa Dios tambe bendishoná bo. Pero, laga nos sigui den obedensia. Laga nos sigui obedesé Dios. Sigui hasi orashon. Sigui kumpli ku lokualnan ku e ta indiká na nos. Rumannan, mi ke klausurá ku a bisa, Puntra Dios lokual bo ke, pero no Sigue a sorprendí ku Dios ta duna bo loke bo tin mester i e lo duna bo muchu mas ku esei. Meskos ku a pasa ku e hòmber lam. Rumannan, mi ta gradisí bo ku bo a skuchá mi awe, ku bo a skucha e palabra di Dios. i laga e Palabra di Dios toka bo kurason. Meditá riba e Palabra aki. Dios bendishoná bo i pasa un felis dia. Laga nos hasi orashon aworakí. Laga nos sera den orashon. Señor Dios, mi ta yamá bo danki pa e dia djawe. Mi ta yamá bo danki tambe, Señor, pa bo Palabra. Danki, Señor, ku abo ta esun ku ta kana huntu ku nos, Señor. Abo ta esun ku ta bisa nos nos ku nos mester warda ku pasenshi. I abo ta esun, Señor, ku ta skucha nos orashonnan tambe, Señor. Awe, Señor, mi ke pidi bo. Pa Bo scucha nos oracionnan, di cada un ruman, cada esunnan cu ta scuchando awor aki. Scucha nan oracionnan y na Bo debido tempu, Señor, abo lo bendicionanan, Señor. Nos ta gradici Bo, Señor, pa e bendicionnan cu Bo tin pa nos. Pa e protekshonnan, señor, ku bo tin riba nos bida, señor. I señor tambe mi ta pidi bo pa bo pa e pandemia ku nos ta den awor aki, señor. Abo señor kuida i protehá nos. I abo, Señor, laga nos a ta cuida nos curpa. I ultimo, Señor, mi ta pidi bo pa laga bo bendicion ta den cada cas di tur esunnan cu ta scucha bo. Nos ta gradici bo Nos ta alsá bo, nos ta bendishoná bo, Señor, den nòmber di bo Yu Jesucristo. Danki, Señor. Amèn. Rumannan, atrobe un felis djadumingu i te un otro okashon.